She was supposed to get fif People are feeling our pain today You will soon do what? Tomorrow I'll put it to your curse What and what Di galisiya pam N ku bɔrimi ni a nya idea maa ka n teeri a ni kamani our program zuɣu m-bɔŋɔ A buɣi ni o ŋɔ program eh, yuŋ paai ka buɣi ni o ŋɔ tim yirigi tiŋ ni a ku o bɔhi ni bɛ ŋu wa. Yuŋ paai ka buɣi ni o kum yɛrigi tiŋ naa ka o bɔhi ni bo lu ni paɣa kpɛm n faai siɣi lala n yɛli ka bɛ kaali ka o lahi kum yɛrigu ka o bɔhi ni bo n lu ŋɔ maa ni dana paɣa n dɔɣi bidibiga ka ti mali yɛli suma mini yɛli shɛŋa din nyɛ muɣisigu n ti biɛhigu n gbaari tira kpɛ ni ti nyɛ ti yɛn zaŋ zaŋ li ti tab shɛm a yi nyɛla new ti this channel ti yɛn ka a subscribe ka dihi bell anytime ti dropiri content a pahila ban yɛn yuundili piligu puuni Yusuf Abu Turzong novel producer n bala maa mini o nyɛla ŋun ʒi Kpe ŋɔ ni ti zam li taai eh, ka ti nya lapses mini problems shɛŋa eh din daa yina lala GMB ŋɔ maa ni. Ka Nura ti luusi eh second issue is Northerners how we sabotage each other ti ni lan yɛli di gba zaa yɛtɔɣa. Amarabi. Go ahead. Eh, producer eh a kpɛna a show ni maŋmaŋ zuŋɔ uh, shortly ti je ni ti episode maa waɣa we are discussing about GMB uh, eh, din kana shɛm because screenshots galisiya ka ti nyɛ kama uh, all sudden kama Nura was on top but uh, binshɛɣu din ti nyɛ competition ŋuna uh, bani mi bin zaŋ bi criteria shɛli uh, n wɛkili ka di chaŋ laa maa Eh so fine but our problem now is eh, about our northern sisters or our northern brothers ban daa be lala context ŋɔ maa ni to talk of upper east, upper west, eh Savannah region and then north east n ti pahi northern region eh ti nyɛla kapshin shɛŋa because hali even in bolli N yɛn zaŋ shɛli ti example ka niriba nya, eh, di zoomi ka Africa bee Ghana ka ti supportiri eh, English teams pam. Yeah. So, like, even if you are a Chelsea fan, and ka Chelsea mini Man U be Champions League or ka bɛ mini Arsenal be Champions League, Chelsea ti withdraw di tooi zooya ka ti yɛliya because of England team eh, ti supportirila bambɔŋɔ because of bini. Here is the case ka m bɔri ni n mini producer discussed after ze eh, to eh, Nura lost maa after o lost maa ti nyɛla caption shɛŋa from our own northern contestants bin daa ye shɛba especially Savannah region rep ka o niŋ o showiri o ni niŋ suhupiɛlli shɛm for Nura not winning forgetting about the north this is the uh, issue di naan tooi nyɛ nyini yɛn di A gba yiri yɛn di maa. Durtuna mini Ada Fuwɔŋ Northern Regions ŋɔ bɛ gba yɛn di yɛn remain la eh vacant m bala North East, Upper East and Upper West and Savannah maa nɔɔ eh Northern Region. So di ti niŋ ka yi yi maa like di yi ku bɔra din be ka wula even tribal difference beni pini yi tam Northerners zuɣu di bahi brand ra because you can call yourself a Northerner

O yi di bɛn pileyi lala maa ka di yɛn chaŋ ti ni pun mi ka ti niŋdi shɛm. Way back, a yi yuli ti daa mali Biso daa zani Upper West Region, Baasi. Mm, Baasi.
Yes.
Tamale ŋɔ ti daa support o pam. Definitely. Ti daa support o pam. Bɛn daa yihi ti na, all our support was on Baasi. That's right.
And vote shɛŋa din daa yina Tamale ŋɔ, I think di yi daa niŋ ka Bassey daa bi wini di daa naan niŋ ti lahaʒib pam you understand
bɔzuɣu ka di daa niŋ lala ti daa turila out bini maa tribalism and religion ɛtɔ regions maa ka ifa doli as a northern power so lala bia ŋɔ ŋun bala o bi tɛhi paaki maa maybe possibly din tooi niŋ ka next time

eh, ni neesim, ka Naawuni eh, Naawuni n piiri o naa. Di ku bem kaman Accra ni nyɛ ti capital ka eh, di maa eh, bimbo Ankara Accra eh, bimbo Nkranima be nimaani but Ashantis are dominating because of number. So if some people like that is the reality. Number maa yi be shɛli ni civilization maa yi be shɛli like di dii bi tu ni a che ka bi nyari a colours with

ti gbaai la taba ŋɔ gbubi ʒiya hmm?
kama recently ti wa damba a nyɛ nimaa go tin wa damba maa other tribes maa bi kana mi din you understand so after damba maa eh, n bi nya ba n wumya ka bi yɛli ni gbupe naa yɛn wa damba
ka invite eh, eh, ndɛn yan na ka ndɛn yan na

A lo A literal rate maa shikuru bi chaŋ ka o yɛli Dagbanli ni bimbo bimbo. So, like, maybe ŋun ni yɛri li maa bee others maa ni yɛri li maa, they doesn't take it to be anything, like, o daa yɛli ka bi translate. So, ni ti yɛn nya binshɛɣu ka daa galinli a niri maa, o yiɣisimi, m mabia maa yiɣisimiya ka yɛli English, Wait, I can also speak English. Wait, n gba ni tooi yɛli silimiinsili. Ma Arabian, but nim Aveno, but ɛn yɛli la like ka ka yɛra ka di ŋmani kama competition n dɔni ka bi daa fiɛgo ni competition bi dɔni ni maa ni like it's just that a gba di ko n yɛli mi yes di bɔri na a puuti binshɛɣu a gba ni ku yiɣisi maa a ku din fiila ka bi translate that's ends it.

O di chani with typing, o ni pun niŋ familiar with shɛb typing maa, o naan tooi sabi a yuli maa wrong. Bee ka o na bɔri a folder n-tie dindali maa ka bɛ bɛ copy li ti o ni o ŋme. Can you, so, forget what you are thinking? That DJ maa, o niŋla familiar, whether you like it or not, i, that DJ was Tamale based DJ ka o pun ŋmɛri Fancy Gadam, Banima, Banima, Banima. But, deeper award maa n-daa tahi a na, hali o ka a yila gba.

ka di bi niŋ di niŋdi lala you understand always ti bɔrimi ni always ti pushira north ka ti chana anya in fiilir yɛtɔɣa shɛli maa even tamale bee northern region artist nima ti cross VGMA

A mini a nɔdi na kpee contest binshɛɣu ka a zaŋ li leegi. One must win for the north. So if you are not able to win for the north. Yi chaŋ competition maa tɛha ma o ti niriba ayi maa o di tu ni yino di. That's all.
Yino yi di north maa win mi maa. That's all.